Naħseb ħadd ma jieħu pjaċir li jkollu ħabi, samt kollox miegħu tifkiriet, ħsibijiet, ideat u anke xi sigrieti u dan il-ħabib jiġġaħbinak, iva jittradik. Kristu ma kellux wieħed minn dawn imma it-tnax-il appostlu li kien isejħilhom ħbieb li xi darba jew oħra għamlu hekk. Imma fil-mument l-aktar iebes, insibu lil tnejn minnhom, li sfaċċatament tradewh u ċaħduh. Insibu lil Ġuda, li dan forsi għax ma fehmx sew x'kienet is-Saltna t'Alla li Ġesù kien qed jibni, ibiegħ lil Ġesù ħabibu għal tletin biċċa tal-fidda. Fl-Evanġelju ta' San Ġwann insibu ċar u tond li Ġesù bħala Alla kien jaf minn qabel li dan kien ser jittradih. Imma Ġesù qatt ma trattah differenti jew kien jobogħdu jew jirrabja miegħu. Le, kien iqisu bħall-oħrajn. Biex tgħaxxaq Ġuda mbagħad nafu li tah f'idejn il-Lhud bewsa li suppost turi l-imħabba Imma ovvjament b'li ġara, aktar turi l-qalb iebsa, kiesħa u bla emozzjoni ta' Ġuda. Imma għal dan il-ġest, fl-Evanġelju ta' San Mattew, Ġesù kif jirrispondi? Lil Ġuda jasal biex jindirizzah bħala ħabib. Iva, Ġesù lil Ġuda baqa' jħobbu, baqa' jistmah ta' ħabib. Għax Ġesù veru ma jħobbx il-ħażen, Anzi jobogħdu. Imma lil min jagħmlu lill-midneb jibqa' jħobbu. Hawnhekk x'naraw? Naraw lil Alla b'qalb mimlija mħabba u tenerezza b'idejha miftuħa għal kull persuna hi min hi, allavolja nonqsuh u nweġġgħuh bid-dnub tagħna, lesta li tilqagħna. Mhux ta' b'xejn li San Ġorġ Preca kien jgħallem li ħadd ma jista' jsalva ruħu mingħajr il-vera devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù. Għax jagħraf li jagħmel x'jagħmel, Alla jibqa' jħobbu u jaħfirlu. Kulma jixtieq biex jaħfrilna bħalma jgħidilna San Ġorġ u anke ngħiduha wkoll fil-Missierna li rridu naħfru lill-oħrajn. Forsi ngħidu, Imma Ġuda x'fettillu jagħmel hekk? Veru kien biered biex jibdel lil Ġesù għal xi ftit flus. Imma jien naħseb ukoll nagħmel bħal Ġuda, nibdel lil Ġesù. Min jaf kemm iltqajna ma' min hu fil-bżonn u forsi bi skuża jew oħra bqajna għaddejjin. Min jaf kemm tlifna l-Quddiesa tal-Ħadd għax bqajna reqdin jew għax ħriġna jew kellna xi biċċa xogħol li rridu nlestu biex nistudjaw jew he għax irridu mmorru l-gym, nimxu jew noħroġ lill-kelb u llum ukoll għax ma rridx nimrad ma mmorrux. Iva jien Ġuda wkoll. Imma huwa ta' solliev għalija li lil Ġuda Ġesù indirizzah bħala ħabib. Għax għalkemm niksirlu qalbu, Bħalma jikteb il-Fundatur fil-ktieb tiegħu il-Benedikta, Alla ħabbna u għalhekk tana lil Ġesù permezz ta' Marija biex jagħtina l-ħajja ta' dejjem. San Ġorġ Preca kien jgħallem ukoll li l-bniedem il-ħanin ibati hu biex ma jħallix lil min ibati. U dan ifakkarni ħafna x'għamel Ġesù, il-bniedem il-perfett kif ukoll Alla. Pietru lil Ġesù ċaħdu, mhux darba tafx imma tliet darbiet, kif qallu Ġesù stess fl-aħħar ċena. San Luqa jgħidilna li kif appena nstema' s-serduq jidden, Ġesù, li kien qed jiġi interrogat fil-palazz tal-qassis il-kbir, dar u ħares lejn Pietru. Ġesù, li kien qed ibati mentalment, itaffi t-tbatija ta' Pietru b'ħarsa li tant daħlet fil-qalb ta' Pietru li kkonvertietu. Din il-ħarsa tant penetranti, iva, ġabitu f'siktu u bidlitu lil Pietru. Ħarsa li qaltlu, Smajthom kollha ċ-ċaħdiet tiegħek, mimlija ħalf. Allavolja jien qiegħed 'il bogħod minnek, u hawn inbati għalik. Mhux ta' b'xejn, meta Kristu qam mill-mewt u staqsa lil Pietru jekk iħobbux jew le, Pietru wieġeb, forsi ftit nervuż, Mulej, int taf kollox. Ġesù, ta' qalb nobbli, mimlija tenerezza għalina l-bnedmin, jurina, bħalma qal San Ġorġ Preca, li Alla jħaddan ma' sittru bniedem umli u sogħbien u, iva, jerġa' jilqa' għandu lil Pietru. Lili, li bħal Pietru ngħidlu, Ma nafux, għax bħal Pietru, nibża' jew nistħi nsemmih mal-oħrajn. Niddejja' għax jaħsbuni dejqa, ngħid li jiena tiegħu u nxandru? Bħal Pietru, ma rridx min jidħak bija jew jgħaddini biż-żmien. U allura nagħlaq ħalqi meta qed jgħajru lil Ġesù fl-oħrajn, jew inkompli nwaqqagħhom għaċ-ċajt? Bħal Pietru, iktar faċli għalija ngħaddi kummenti bla sens. tad-daħk u x'naf jien fuq Facebook milli ngħid u nikkwota u ngħix il-kliem ta' Ġesù stess? Vera, jiena dgħajfa bħal Pietru, u iva, niżloq bħalu. Imma żgur, bħalma Ġesù laqa' lil Pietru, ser jilqa' lili jekk jiena nibki u nuri s-sogħba tiegħi u l-indiema, għax qalb niedma u sogħbiena int ma twarrabhiex, o Alla.